Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan ngaran ulun Muhammad Habbi Ulun matan smp Negeri tujuh belas Banjarmasin Ulun handak bakisah nang bajudul Ramli wan Warisan Urang Banua Di kampung kuin ada sabuting rumah bahari nang masih tajaga kaasliannya Di dalamnya badiam batiga baranak nang mandiami rumah paninian. Nininya wahini bulik ka kampung sidin di Nagara. Nah, ngarannya ni Ramli. Inya ni sakulah kalas lima SD. Inya ni kada mahir lagi babahasa Banjar wan kada tapi tahu wan wan kada tapi tahu kabudayaan Banjar. Kabalujuran uma wan abahnya pas di rumah. Oleh abahnya wan mamanya ni begawi di pamarintahan. Pas hari arba, guru Lamin di sakulahan maumumakan lawan murid sidin pada hari jumahat tudi ada lumba bakisah bahasa banjar nang mana paling bagus kaina dipilih di dipilih gasan mawakili sakulah ka tingkat kuta. Lumbanya itu diadakan ulih pemirin pendidikan. Pamarintah Kota Banjarmasin bulih sakulah sambil bajalan batis kami mamikirakan lumba nang yang disambat gurunya pagi tadi. Kapingin banar kami diumpat lumba ngitu. Kada saapa, lumba ngitu inya maincar handak tampil mawakili sakulah ka tingkat kuta, tapi kami nih hara banar inya kada tapilihai babahasa Banjar. Sampai di rumah kami langsung manalipun nininya. Di nagara, bapadah si Gamli nih bakisah. Bapadah si Gamli nih pada inya handak umpat lumba bakisah bahasa Banjar. Ujar nini, babila cu lumbanya? Jumahat dudi ni ai. Di rumah ja Gamli. Imbah tu, kada lawas tadangar suara nininya di talipun. Ayuha cu ai, kamagian kaina nini tulak ka Banjar. lawan Amang Uhan mandatangi pian hagan malajari pian babahasa Banjar. Uma liwar himungnya si Gamli, nini kasayangannya. Handak datang ka Banjar, gasan malajarinya umpat lumba. Kada karasaan parak sanjahari datangan mama wan abah Gamli imbah bulik bagawi. Assalamualaikum. Nah, suara mama. Waalaikumsalam, Ramli manyahuti sambil mambuka lawang. Duduk mama wan abah Ramli kapalidangan kauyuhan matan bagawi. Apah ni ma, jar Ramli. Wareja jintingan nang dibawa. Apam paranggi nak ai, tadi mama kapingin manukar pas lalu di jalan, salin ka piring nak lah, kita makan ni, jar umanya Ramli. Bakujuk Ramli ka padu mambawa jar jintingan tadi, disalinya ai ka piring. Wawadai ngintu sakalinya ada jua tabuat wadai bikang tapai nang dikatujui si Gamli. Baulah jua Gamli banyu, banyu teh gasan ma ngawani wadai tadi. Bejalan pulang Gamli ka Palai Dangan manyurungi uma wan abahnya wadai lawan banyu. Imbah tu Gamli bakisah pada ada lumba di sakulahan Dikisahakannya jua pada nininya handak ka Banjar. Takajut-kajut si Uma Gamli, pa ninian handak ka Banjar, daminian jua pulang. Maka jauh mulai nagara ka Banjar. Malam sudah hari, tuntungan sudah Gamli wan kawitannya makan. Kada saapa, ada urang bakatuk lawang. Lakas Gamli mambukai. Inya hadang-hadang sudah lawan pagu lawan paninian. Sakalinya dasar bujur ngini Ramli datang lawan Amang Uhan dan sanak paling halus umanya Ramli. Naik ni, maragap si nini lawan nang cucu. Kada lawas banar kada batamuan nang kada batamuan lawan nang cucu. Mana ngalui lagi jua uma wan abah nya si Ramli jaka isuk isuk jak pian nih kamari ma ai jar uma nya Ramli, ngalih ai kada ma asi jar amang luhan, si panian nginian nih kasayangan banar lawan nang cucu, hakon haja sidin bakurban ka esukan harinya Ramli tulak ka sakulah, sampai di sakulahan Ramli mandatangi gurunya nang ma umum akan lumba samalam, lalu jar Ramli. Lalu Ramli bapadah lawan bapanya, Pa, ulun handak umpat lumba bakisah nang pian padah akan semalam, jar Ramli. Uih, iya kah? jar si bapa. Ayu ja, kayanya bapa Tulis ngaran ikam, balatih hulu ikam di rumah lah, supaya manang ja paguruan. Inggih Pa ai, jar Ramli. Saban bulik sakula Ramli balajar kata-kata Banjar nang sudah jarang dipakai, macam hapak, rungkut, wan banyak lagi. Ramli disuguh nininya mangisahkan kisah Palui gasan lumba kaina. Ulih kisah Palui ngini khas banar lawan kisah Banjar. Sudah kada karasaan hari Jumahat sudah. Gamli hari ini handak bakisah di sakulahan gasan maumpati lumba. Sakalinya liwar lancar Lamli balajar sakalinya liwar lancar Gamli babahasa Banjar nang dilajari nininya. Sabarataan urang tapukau kada tatinggal juri Tuntungan sudah perlumbaan hari ini, mahadangi juri bahitung nilai. Dagup-dagup perasaan Ramli, kada kakaruan mahadangi pamanang lumba. Kada saapa babunyi mikrupun, tanda handak maumum akan pamanang lumba, gurunya Ramli bapandir, maucap akan tarima kasih gasan yang maumpati lumba nang sudah diumpat diulah sidin, kada tatinggal sidin mambari mutipasi gasan kakanakan supaya samangat tarus lamun ada panlumbaan. Pamanang lumba hari ini, Ramli, kelas lima. Ma, Ram, maliwar Ramli kahimungan. Badadadas inya naik ka atas panggung. Manarima hadiah nang disadiaakan sakulahan. Gam ni takurihing banar manarima hadiah. Mbah tu inya mambari papadahan wan kakawanan. Kita harus bangga jadi urang Banjar, bahasa wan budaya kita ini warisan nang harus dijaga, ujar Gamli. Mulai damintu Gamli rajin banar maumpati kakasanian-kasanian nang bakaitan lawan kabudayaan Banjar. Salain inya mampalajari bahasa, inya jua mampalajari kasanian nang mamakai bahasa Banjar nang kaya madihin wan baturai pantun. Sampai di sini kisah ulun dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.